Габдрахмат абый, менә сезнең авыл нинди иде, ничек истә калган авылыгыз? Безнең авыл бар да истә калган. Без кая тотылып үтгән, тотылып сөйлим икән. Менә мин урыс яшеннән 40 41 елда сылгандаганда мин тайлар китә идем менә шул. Шуннан башлап йөрдек колхозда, эшләдек, эшләдек, эшләдек, эшләдек. Аннарысы 51 елда өйләндем. Әшәте кызы белән. Менә хәзер безнең апрельнең 15-ндә бергә яшәүебезгә 70 ел тулды. Алланың бергә шикер. Әле үрмәләп намазыбызны укыйбыз. Менә күреп йөрибез. Кәмикә салатына төштек, күрдек.
Башрак ата менә сезнең авыл ничек истә калган? Нинди иде ул? Истә. Менә шулай икерәтте. Урамның уртасында бер кыю бар иде. Тегендә югары аны белән ярыша кибет бар иде, тегермән бар иде, амбарлар бар иде. Алар барлаудылар, амбарларны кәмикә кушылгастан илленче яны сүтеп алдылар. Аннарсын фирма калды, фирмада эшләдек, тәшләдек без. Мин Бизатеров 30 ел фирмада генә эшләдем. Таш чыгаруда да эшләдем. Аннарсын Бер сәбәп белән мине чыгарып урман кисәгә бирделәр. Урман кистем. Ә фермада нинди маллар, терлекләр бар иде? Таналар, үгезләр.
Тимирдә торган үгезләр. и- Таналар. Йөздә илле башлай, йөз илле башлап мал иде. Аларның өченә специальный союз черетен котельный ясадык, саман кирпичтән. Менә шулай җыелышып эшләдек. Әле аны гәндә эшләп тә дөресен. Халык кайтып китә иде. Баяр абзыйың бар иде безнең. Кирмәнче. Вот. Ул ат сараса мин, ат бирәм мин бит инде старшан да. Завтра да булып танылам. Ана бригадир да булып танылам. Сагны белән ике калмышты куштылар бергә дә. Анда бригадир булып эшләдем бер ике ел. Не, ата ата ничәнче елда бетте авыл? Авылмы?
Ул бетте 75 елда. Сез шунда хәлле яшәдегезме? 75 елда монда күчтек без. Ничек булды менә авылның соңгы көннәре? Менә күңелегездә ничек уелып калган? Көннәр авылда килгәннәр мен менә болай. Язгы чәчүгә алып беләләр. Язгы чәчүгә рысалырга, чәй капчык белән. Иртәмә төшкәндә Машина юк. Шулай итеп, анда сурикада эшләдек, ат белән генә, тыныч шулай. Менә шулай итеп бер ятим бала кебек инде яшәргә инде. Шуннан соң күчәргә уйладым анда рәсең. Анда рәтеләк басар, ул безнең битенә урсалга киттеләр инде. Урсалыгам әйтәм, урсалыдан да нәрсә тегем әйтәм, туган авылыннан китәм әйтәм. Урамга чыктык, берсен дә таныйм, берсен дә таныйм. Барсы да ничә нәрсә сөйләшәм. Аннары менә бит мәчет салдык. 92 елны әйттә бер калмыйча аларның биргәненә шикер булышып йөрде бетерсенә. Авыл беткәндә ничә йорт иде, күпмерәк кеше иде менә авылны күчкәндә? Авыл беткәндә анда 15 кешегә калган иде инде. Кич калган иде. Төп төп халык кая күчте?
Сигез йорт монда күчте. Сигез йорт.
Әйе. Ана Әлмәткә күчте ике йорт.

Менә шул зиратны карап торабыз, агачларын кисеп, менә бер метр агачларын катып кисеп бетердек. Хәзер тирәсен тоттылар. Ел кебек тора ул анда. Менә шул. Умыртасын да карый, яшь тайларына өйрәтә, аны санап бетергесез аның һөнәрләре иде. Ул менә чын ир-ат, үземнең әти булганга гына әйтмим. Безнең якта бөтенесе шундыйлар иделәр. Аннары соң сеңелем Ленинградтан, бик кайтыр идем, ди. Апа, әйт әле, зинахар өчен, Менә мин Ленинградта торам, Иншар авылында Гали Әгъзам абзый безне парад ясап уздырган ие, кечкенә чакта, ди. Менә флаглар күтәреп үттек, Ленинград парадлары, бернәрсә дә тормый Иншар парад кырыенда. Үткәч вафли биргән иделәр, менә шул гомеремә калды, ди. Менә шундый хәлләр, җәмәгать. Һәрберегезгә дә рәхмәт әйтәмен, безнең авылда булган, уңган, тырыш, эшчән, акыллы, менә настоящий полковник диярлекләр тора анда. Менә шундыйлар үсеп, Ә шуларның кул астында үстек. Ширияздан бабайларга әйтәсем килә рәхмәт диеп, без шундый матур җирдә үстек, искитмәле. Ул буасы, ул тегермәне, ул күлләре. Без менә настоящий җәннәт түрләрендә үскән җирдә, менә җәннәт дип чагыштырырлык җирләрдә үскәнбез. Без аны уйламаганбыз гына. Унҗиде яшем тулгач, мин Корбангали абзый кызы Рәйхан апа алып китте Тәнзилә белән бергә. Чыгып киттем менә мин үзем тормыш башладым дип әйтергә була инде Әлмәт шәһәренә чыгып киттем. Урыннары Фирдәвес җәннәтләрендә булсын бер Раббым. Хәзер ул әрвах, рәхмәтлемен анарга да. Менә шул. Аннан соң менә бу. Чыгыш ясарга диеп, язу килде миңа. Чыгыш ясарга дип түгел, Дамир язып җибәргән ватсаптан. Әлфия апа, берәр биш минутлык сиңа тәкъдим итсәк чыгыш ясарга, нәрсә дип әйтерсең икән, дигән шундыйрак эчтәлекле. Мин моны соң гына алып укыдым да, бик матур гына ясап, Эй, анда миннән калада бик олы кешеләр, өлкәннәр бар, күп яшәгәннәр, күп күргәннәр, алар чыгарлар да, сөйләрләр әле, дип, мендем дә яттым. Менә бер заман мин төш күрәм, җәмәгать. Мин, русчалап әйткәндә, чын төшләр күрәмен, алар әхмәте. Менә ул, настоящий булалар. Шуннан хәзер төш күрәм, иншарлар, шатланалар әрвахлар, китап чыккан, китап чыккан, китап чыккан, безне искә алалар диеп. Шулар белән сөйләшәм кебек, менә аларның ниткәннәрен карыйм шикелле. Берәү миңа уң яктан бәләкәй генә шулай кагылды. Борылып карасам, Ширияздан бабай. Кигән актыр күлмәк, ул күлмәк инде тотылган, ну кигән күлмәк, өр-яңа теге кершән кебек ак түгел. Янып киттем дә Әстәгъфиртәбәбәтәүләйһим менә әйтәм. Ничек инде бу внимание кирәк әрвахларга. Әрвахларга внимание кирәк исәннәрдән. Мин әйтәм, бу булмый бу. Монда иҗат кешесе үзе генә килеп, мин китап яздым дип булмый бит. Мин әйтәм, бу бабай миңа дөрес әйтә, моны тыңларга кирәк. Хәзер шуннан ни туды әле, әкренрәк шунда селкенгәнләп, нәрсә сөйләрмен икән дип җыенам. Берзаман әтием төшкә керде. Кызым, ди, яхшылап әзерләнеп бар. Әй, Раббым, мин әйтәм, бу булмады бу, Әлфия ханым, селкен әзрәк. Шулай итеп, бөтенләенә карап чыктым. Менә шул китапны язган вакытта ул миннән мәкалә сорады, балаларныкын.